Илсаф, син хыялланырга яратасыңмы?
Хыялланмый торган кеше булмый торгандыр инде ул. Ниндидер өметләр, хыяллар алдагы тормышка хаман булып торырга тиештер дип уйлыйм мин. Менә хыяллар күп тә булырга мөмкин. Булмаска да мөмкин, берәү генә дә булырга мөмкин. Менә синең иң зур хыялың нәрсә бүгенге көндә? Ну, берәү генә булса инде ул тормышта үзең ничектер бәхетеңне табу, бәхетле булу. дигән төшенчәне үз, үз эченә ала торгандыр. Ә, шул бәхет төшенчәсе инде күп нәрсәләрдән тора бит инде ул, әй бит. Мәсәлән? Яраткан эш, гаилә, э, исәнлек, э, ничектер. Менә шул хыялын тормышка ашама синең. Мин тулаем алганда аша дип уйлыйм. Синең бит әле Хыял дөньясында дигән җырың һәм өр яңа клибың бар. Әйе. Әйдә башта шуны карап китик тә әңгәмәбезне дәвам итәрбез.
Борчыласыңмы, кызым? Курыкма, кызым.

Илсаф, менә син ничектер артистларга яңалык өстәп җибәрдең дип әйтимме шунда, иҗат дөньясында дип әйтимме шунда. Иң беренче концертларны яңа елның беренче көненнән җырлый, куеп күрсәтә башлыйсың ка- тамашачыларга. Һәм башкалар да синең артыңнан иярде сымак тоелмыймы сиңа? Менә шулайрак булды шул. Э, Ничек дип әйтим, кызганычка каршы. Э, э, Биш ел элек инде менә филармония концерт залы ачылгач та иң беренче э, шулай ничек дип күпмедер дәрәҗәдә ул елның беренче концерты итеп елның беренче концерты без инде безнең халкыбыз унына кадәр ял итәргә өйрәнгән иде ә хәзер алай түгел хәзер башка кемдә концертка җәлеп итмәкче буласыңмы син хәзер хәзер менә беренче январьдан концерт куй беренче январьдан концертка киләләр бу әйбәт нәрсә дип уйлыйм мин андый халык арасына керде шундый традиция дип әйтергә була быел инде менә бишенче тапкыр бишенче алтынчы гыйнвар көннәрендә филармония концерт залында минем э, яңа концерт программам күрсәтеләчәк ялгышмасам аның исеме дә хыял дөньясында дип атала хыял дөньясында дип атала э, менә әйбәт кенә җырым бар дип уйлыйм инде мин э, менә карап киттек без аны тамашачылар күрделәр аңа клип эшләдек менә күптән түгел генә әле аның премьерасы дип әйтергә була Шул хыял темасына бәйләп, шушы җырга бәйләп, ничектер үземнең хыялланып аласы килә.
Әйе, хыялланып аласы килә, күңел халәтемне ничектер инде шулай концерт җырлар белән бәйләп халыкка җиткерү бурычы дип уйлыйм инде мин. Э, Илсаф, менә син бит инде Казанда аның бишесе, алтысы булса, син бит әле Кировка да чыгып китәсең. Әйе, бик күп кенә концертлар э, э, планлаштырдык. Икенче Гыйнвардан болай халкыбыз бәйрәмнән әзрәк кенә ничектер
бушап алганда ял бәйрәмдә ял итеп алганнан соң бит концертларга бәйрәмнән икенче гыйнварда ук булабыз без Марий Эл Марий Республикасының Бәрәңге районында. Аннан соң Киров өлкәсендә Урташын дигән авылда, аннан соң башка районнар Арча, Саба, Э, Аксубай, Чистай, Гомумән Татарстан буйлап йөреп, Сосновка Киров өлкәсенең менә шул. Шактый юл узып. 10-12 концерт ала теләсә. Казанга кайтачаксың.
Менә яңа елга якынлашабыз. Теге ел узган саен узганны барлыйсың, киләчәккә планнар корасы килә. Ниндидер нәрсәдер яңалык көтәбез, өмет көтәбез, нәрсәдер үзгәрер сымак тоела. Менә синең төп хыялың киләсе яңа елга чыкканда нәрсә? Минем төп хыялым шул эшем белән бәйле инде ул. Һаман шул яңа программа әзерләп, э, тамашачыга җиткереп, э, күп кенә гастрольләр эшләү.
Менә соңгы вакытта шуны әйтәсем килә, бу инде синең шәхси э, тормышыңа кагыла, үзең өчен генә кагыла торган әйбер дип әйтсәк тә ярый. Күбебез Дин юлына кереп китте бит инде. Ләкин ул синеке ничектер үзе теге кычкырып та җөрми торган. Син уразаны да тотасың, бер концертларында булса уразаны калдырмыйсын. Озын җәй көннәрендә тоттын. Менә дин юлына кереп китү, шушы шушы кыйбладан бару һәм инде бер көн ураза калдырмыйча тотып, шуны Ходайга багышлау ул синең өчен нәрсә? Минем өчен бик зур нәрсә дип әйтерем, бик зур бурыч та, һәм ул миңа бүгенге скендә таяныч, терәк һәм җиңеллек бирә. Бу минем шул юлга басуым. Аллага шөкер. Әле бастым дип, бөтенләй бастым дип әйтеп бетереп булмый. Әле аның аның өстендә эшләргә күп. Гөнаһын үзенә ала алмыйм, ләкин шул юлдан барырга уйлап торам һәм Алла теләсә шуңа җитәчәкмен. Илсам, менә быелгы концерт башкасыннан нәрсәсе белән аерылып торачак? Барыбер тамашачы ниндидер яңалык көтә бит инде ул. Тамашачы яңалык көтә инде, шулай дөрестер дә, яңа җырлар белән беррәттән яңа клиплар, аннан соң инде яңалып баручылар булачак, менә ике егет дип әйтер идем. Аннан соң яңа биюләр. Гомумән, тематика шул хыял темасына бәйләп, инде яңа елдан бит инде яңа инде өметләр көтәбез, хыялланабыз шушы темага бәйләп. Һәм аннан соң инде шулай ук Соңгы елларда менә балалар балалар темасы белән ничектер эшләнелә программа. Менә хыял җырында да, клипында да ул күзаллана. Һәм быел да шундый э, Саид Саидә дигән кыз белән бала бала белән э, аның чыгышы көтелә һәм аның белән дуэт тә әзерләп, шундый матур гына концертның концертыма бер ямь өстәлер дип уйлап торам. Алла бирсә, без аны сәхнәдән күрергә язсын. Уңышлар сиңа. Әйе, юлларын... барлык тамашачыларыбызны киләчәк яңа еллар белән һәм концертларыбызда, концерт залларында көтеп калам. Юлларын уңышлы булсын. Рәхмәт. Рәхмәт. Бүген безнең Дөнья студиясендә кунакта Татарстанның атказанган артисты Илсаф булды.